Insellmulkom u nistidnukom għall-programm tal-Front Maltin Qumu tas-CNI, miegħi għandi l-Sami Mejla, iċ-Chairman tal-Front. Xi ġranet ilu smajna l-aħbar li l-President tal-Istat Uniti tal-Amerika, Trump, irid jixtri l-gżira ta' Greenland. Kienet aħbar li ssorprendiet in-nies sa ċertu punt għaliex mhix l-ewwel darba li l-Istati Uniti tal-Amerika ħatfu f'idejhom gżejjer u bxejjeċ ta' pajjiżi oħra. Imma jien se nsaqsi lil sieħbi x'jidhirlu dwar din l-idea li l-Istati Uniti trid tixtri pajjiż ieħor.
Eżattament. L-ewwel nett, il-President Trump mhuwiex l-ewwel President tal-Amerika li ried jixtri Greenland. Trump huwa t-tieni President għaliex fin-1946, eżatt wara l-gwerra, il-Gwerra Dinjija, Il-President tal-Amerika Truman, Harry Truman, ukoll offra lid-Danimarka li jixtri Greenland, għax kien qed tagħmel mad-Danimarka l-gżira ta' Greenland, u offra li jħallas bid-deheb. Dak iż-żmien ried iħallas mitt miljun dolar f'deheb għall-gżira ta' Greenland. u rieda mill-Gvern Amerikan biex juża bħala bażi militari. Il-Gvern tad-Danimarka ma aċċettax li jbiegħhielu, imma aċċetta li jħallih jagħmel bażi militari hemmhekk. U kif għedt inti Dott, hija l-politika tal-Stati Uniti u tan-NATO li jippruvaw jaħtfu gżejjer biex jagħmluhom fortizzi militari, U għalhekk tolqot fil-fatt il-kwistjoni ta' Greenland tolqot anki lilna. Issa nispjega aħjar. Greenland għalkemm hija gżira kbira għandha popolazzjoni żgħira, 50,000 ruħ kollox. L-Amerikani użaw il-bażi militari li kellhom hemmhekk fi Greenland bil-moħbi Poġġew il-missili nukleari hemmhekk mingħajr ma qalu lil ħadd. Kienu llegali skont il-ftehim li kellhom mad-Danimarka. Ma setgħux ipoġġu l-missili nukleari. Allura kif nafu? Għax fin-1968 ikkraxxja ajruplan tal-gwerra Amerikan. fuqu kellu erba' bombi nukleari u li ħolqu ħafna radiation ukoll u mhux splodow dawn imma waħda minnhom sal-lum għadhom ma jafux fejn hi qiegħda. Jiġifieri tista' timmaġina allura l-użu militari mill-Istati Uniti u n-NATO ta' din il-gżira. Issa kif għedt, l-Istati Uniti u n-NATO hija l-politika tagħhom li jippruvaw jaħtfu gżejjer lil hinn mit-territorju tagħhom biex jużawhom bħala fortizzi biex ikunu jistgħu jagħmlu gwerer minn fuqhom u tajjeb li nsemmuhom. Fil-1898 l-Istati Uniti ħatfu ġiex gruppi ta' gżejjer, ħatfu l-Hawaii, Daħlu fil-ħalwawek tagħna u ħatfu wkoll Puerto Rico. Puerto Rico, grupp ta' gżejjer ukoll, il-Hawaii fil-Paċifiku u Puerto Rico fl-Atlantiku. Puerto Rico kien tal-Ispanjoli. L-Istati Uniti ġġieldet ma' Spanja biex, fost affarijiet oħra, ħadithilha Puerto Rico. Mhux biex teħlishom u ttihom il-libertà lin-nies ta' Puerto Rico, imma biex toħodhom u dawn illum huma ġiex fortizzi militari, ġiex gżejjer fuq jintużaw bħala fortizzi militari mill-Istati Uniti u min-NATO. Fin-1944, l-Istati Uniti ħatfu l-gżira ta' Guam u ta' Midway fil-Paċifiku. Dawn kienu okkupati mill-Ġappuniżi u l-istess l-Amerikani keċċew lill-Ġappuniżi mhux biex jeħilsuhom u lill-poplu ta' Guam ituh l-indipendenza imma biex flok jaħkmuh il-Ġappuniżi jaħkmu huma lill-poplu ta' Guam u jużawhom għall-gwerra. Fil-fatt fil-gwerra tal-Vjetnam il-gżira ta' Guam l-iktar li ntużat mill-Amerikani biex minn hemmhekk ikunu jistgħu jattakkaw lill-poplu tal-Vjetnam. L-aħħar każ ta' ħtif ta' gżira biex tintuża bħala fortizza mill-Istati Uniti u min-NATO kien il-każ ta' Diego Garcia. Diego Garcia hija gżira fl-Indian Ocean. Kienet kolonja tal-Ingilterra, bħalma konna aħna u Malta. Fin-1968 l-Ingliżi iddeċidew li jitilqu minn din il-gżira u flok tawha l-indipendenza bħalma ħadu l-indipendenza ħafna pajjiżi oħrajn inkluż Malta għaddewha lill-Istati Uniti allura ġew qed jgħadduha lin-NATO. Agħar minn hekk, malli l-Istati Uniti mbagħad ħaduha f'idejhom u bdew jibdluha b'fortizza militari, għamlu l-ajruporti u affarijiet oħra bħal dawn, Lill-poplu ta' din il-gżira qalulhom, Issaħ intom aqqas irridkom hawnhekk, avolja l-art tagħkom, qalhom, għax aħna hawn irriduha fortizza biss u ħa jkollna nkeċċukom minn din il-gżira. U dawn qabdu lill-poplu ta' Diego Garcia, ftit eluf ta' nies għax gżira żgħira din, b'xi daqs Malta bejn wieħed u ieħor, u firxuhom ma' gżejjer oħrajn fl-Indian Ocean insomma u dawn. U dawn naturalment marru l-Qorti. Il-qrati kollha dinjin tawhom raġun, għax da n-NATO m'għandha l-ebda dritt taqbad taħtaf gżira, tkeċċi n-nies hemmhekk biex tuża bħala fortizza. Imma l-Istati Uniti u n-NATO qalu aħna b'saħħitna, ma jimpurtanix mir-rule of law, Ġifieri, fl-aħħar mill-aħħar qalu aħna nikkmandaw aħna u hawnhekk ħa nibqgħu. U sal-lum għadhom jużawh bħala fortizza. Issa, dan kollu jinteressana l-ewwel nett għax il-paċi fid-dinja tinteressana, tinteressa 'l kulħadd anke lilna. Però iktar u iktar tinteressana issa għal raġuni. illi hu disemmejniha ftit ilu, illi l-Gvern Malti, bħalissa l-Gvern Laburista, f'Mejju li għadda, eżattament fl-erbatax ta' Mejju li għadda, ifferma ftehim magħruf bħala l-European Union Military Mobility Pact, illi lil Malta ġabna, ħa niġu ftit ftit, bħal dawn il-pajjiżi li semmejna, fortizza militari tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti wkoll u tan-NATO. U dan sar kollu baxx baxx, mingħajr għajat ta' xejn u mingħajr dibattitu fil-Parlament u mingħajr vot u mingħajr kollox. Dan dan għall-ftehim li li l-Gvern Laburista daħħal lill-poplu Malti fih. Fost affarijiet oħra, u min irid jaqrah sewwa jsibu fuq l-internet dan għax il-media Maltija, media ċċensurata kollha kemm hi, aqqas ħadd ma semma xejn dwaru. Dan iħalli naqra però jiena partijiet minnu dal-ftehim. Da jgħid, Roads and bridges must take weight and size of heavy military equipment. Jiġifieri Malta irid ikollha network ta' ta' f'toroq li jkunu kbar u b'saħħithom biżżejjed biex l-equipment militari, t-tankijiet tal-gwerra, il-carriers li jġorru l-missili, dawn ikunu vetturi kbar ħafna, it-toroq tagħna jkunu jifilħu għalihom. U mbagħad ikompli jgħid dal-ftehim, To ensure military units and equipment are in the right place at the right time, regardless of whether they are deployed in an EU or NATO context, jiġifieri l-ftehim ma jorbotx il-Malta li tintuża militarment biss mill-Unjoni Ewropea imma anki mill-Istati Uniti u l-pajjiżi tan-NATO. Il-ftehim jgħid ukoll li eventwalment Malta titneħħi r-restrizzjonijiet biex is-suldati u u l-armamenti jkunu jistgħu jidħlu Malta, ma jkunx hemm bżonn viża, ġifieri jaqbdu jiġu ma jkollhom bżonn jitolbu permess ta' xejn. Imbagħad l-agħar waħda li hemm hija illi l-Unjoni Ewropea u n-NATO jistgħu jużaw il-Malta għal azzjonijiet militari lil hinn mix-xtut tal-Unjoni Ewropea, lil hinn mix-xtut ta' Malta, jiġifieri l-Gvern rabat li Malta tista' tintuża biex minn Malta n-NATO tagħmel attakki militari fuq pajjiżi oħra. fl-Afrika, fil-Middle East, banda oħra. Pajjiżi li aħna nkunu ħbieb magħhom ma jkunu għamlulna xejn u minn Malta jsiru attakki attakki fuqhom. Dan huwa ovvjament il-kontra eżatt tal-politika tal-Perit Mintoff. Jiena niftakar li meta Mintoff kien qed jiddiskuti l-ftehim mal-Ingliżi, li wara seba' snin u mbagħad jitilqu minn Malta u jridu jħallsu talli jitilqu minn Malta, għamillhom kundizzjoni li anki waqt li qegħdin hawn lanqas jistgħu jużaw Malta biex jattakkaw pajjiżi ġirien tagħna. Dan huwa l-oppost tal-politika tal-Perit Mintoff. Issa dak kollu sar. Mingħajr ma l-Gvern mar fil-Parlament biex jiġi diskuss dal-ftehim. L-ewwel nett dan ma kellu, il-Gvern Laburista ma kellu l-ebda obbligu li jidħol fih. Għaliex? Għax mhux il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea daħlu. Id-Danimarka, pereżempju, ma daħlitx. Il-Finlandja ma daħlitx. L-Irlanda ma daħlitx. L-Ingilterra ma daħlitx fih. Jiġifieri da daħħalna fih il-Gvern Laburista b'kapriċċ, ma nafx x'inhuma l-iskopijiet tiegħu. Kollox inkiss inkiss bil-mod il-mod. Dal-ftehim sar biex ikisser dak kollu li ħadem għalih il-Perit Mintoff tul il-karriera politika tiegħu. Perit Mintoff, kieku kellek tgħid isma' għal xiex ħadem il-Perit Mintoff għal Malta? Fi ftit kliem. Fi ftit kliem trid tgħid li Mintoff ħadem Biex wara 2,500 sena Malta tintuża fortizza tal-barrani, kif għadna kif spjegajna, kif intuża Puerto Rico, kif jintuża, kif intużat diġà Greenland u ħa tibqa' tintuża, kif qiegħda tintuża Diego Garcia, Guam u dawn il-gżejjer, u daw, dawna in-NATO u l-Amerika jużawhom militarment, ikunu 'l bogħod mix-xhud tagħhom biex ikollhom iktar faċilità li jistgħu jattakkaw pajjiżi oħra u li jekk jiġu attakkati ma, ma jiġux, ma tiġix attakkata l-ewwel l-Istati Uniti imma tiġi, jiġu attakkati l-gżejjer stess bin-nies li jkun hemm fihom. Dak kollu ifisser ukoll illi Il-politika fuq il-Mediterran hija l-oppost issa, il-politika li qed miexi biha l-Gvern Laburista hija l-oppost tal-politika dwar il-Mediterran li bena Mintoff, bilfors irid infakkar hawnhekk illi Mintoff fuq il-Mediterran u s-sigurtà L-iktar li enfasizza kien fuq id-diżarm. U din hemm l-istorja ta' Helsinki, tkellimniha kemm-il darba hawnhekk, hu għamel gwerra ġlieda kbira għamel Mintoff f'Helsinki biex jorbot illi jibda proċess ta' diżarm fil-Mediterran. Dal-ftehim illi l-Gvern daħħalna fih, il-kontra. Dan huwa ftehim illi ħa jżid l-armi fil-Mediterran, ħa jżid l-armi f'Malta, ħa jpoġġi lil Malta bħala mira wkoll leġittima ta' pajjiż għax imbagħad jekk Malta tintuża militarment biex minn hawn isiru attakki fuq pajjiżi ġirien, aħna ħa nkunu wkoll mira ta' attakki minnhom lejna. Bħal dak li qallu ma ġġilidniex gwerer ta' ħaddieħor biżżejjed matul dawn l-2500 sena. U dan hija xi ħaġa li żgur li l-ewwel nett il-poplu Malti għandu jara, għax di vera kollox sar on the quiet u kollox inkiss inkiss u kollox iċċensurat mill-media, għax kieku l-media kienet issemmihom dawn l-affarijiet. Anki jien biex aħna biex indunajna biha di kważi aċċidentalment tfittex u tara. U importanti illi dal-ftehim jitkisser u jitqatta' kemm jista' jkun malajr.
Sa kif għedna d-darba l-oħra meta tkellimna fuq dal-ftehim li semma sieħbi, m'hemmx dubju li ftehim bħal dan huwa kontra l-politika ta' Malta skont il-Kostituzzjoni ta' Malta tagħna llum. Għaliex Malta, kif għedna diversi drabi hawn, hija marbuta li tirrofta li tieħu sehem f'kull alleanza militari u, hemm ċar u tond fil-Kostituzzjoni, ma nistgħux inħallu ġo pajjiżna għadd ta' suldati ta' forzi militari ta' pajjiżi oħra. Dawn huma pprojbiti espressament fil-Kostituzzjoni u jekk jiġri dan, inkunu qegħdin niksru l-Kostituzzjoni tagħna. U l-poplu m'għandux iħalli li jsir dan, li tinkiser il-Kostituzzjoni, iktar u iktar meta dawn l-affarijiet ifissru s-sigurtà tal-poplu tagħna għax kif qal sieħbi, jekk aħna nieħdu sehem fil-ġlied ma' ħaddieħor, ħaddieħor ikollu raġun li jattakka lilna. u Malta ssir ukoll target tal-attakki terroristiċi li jsiru fil-pajjiżi oħra tal-Punent, tal-Unjoni Ewropea anki tal-Istati Uniti tal-Amerika kif rajna fl-attakk għat-Torri Tow Maine ta' New York. Issa bdejna bil Greenland. Issa barra dak kollu li qal sieħbi dwar dan il pajjiż, tajjeb li ngħidu wkoll li dan il pajjiż huwa l ewwel pajjiż illi kien imsieħeb fl Unjoni Ewropea. u li l-poplu permezz ta' referendum iddeċieda li ma jibqax fl-Unjoni Ewropea u bħala riżultat tal-vot ta' dak ir-referendum Greenland ħarġet mill-Unjoni Ewropea għaliex Greenland kienet tagħmel parti mid-Danimarka meta d-Danimarka issieħbet fil-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tissieħeb fin-1972 u allura Greenand saret parti mill-Unjoni Ewropea għax kienet parti mid-Danimarka. Imma mbagħad Greenand ingħatat l-awtonomija minn Danimarka U fin-1982, fin-1982, sar referendum ġewwa Greenend u l-poplu ta' Greenend, il-maġġoranza, iddeċidiet li Greenend, għalkemm hija parti mid-Danimarka imma awtonoma, reġjun awtonomu, toħroġ mill-Unjoni Ewropea u fil-fatt in 1985 Greenland ħarġet mill-Unjoni Ewropea. Ara aħna qed nitkellmu fuq il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, il-Brexit, imma ma qed ninsew li fin-1985 kien hemm pajjiż ieħor li ħareġ mill-Unjoni Ewropea kif qed ngħidu Greenland. U tajjeb li nfakkru da għax dan huwa pajjiż, gżira żgħira kif qal sieħbi, il-popolazzjoni mhijiex iktar minn ta' 56 elf dak kollu, u li rnexxilu joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Issa kif irnexxielu l-poplu ta' Greenland joħroġ mill-Unjoni Ewropea? U kif se jirnexxilu l-poplu tar-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea? Eh, popli ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, għandhom id-dritt. u għandhom il-fakultà li jiddeċiedu li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Imma issa illum mhux se ngħid nitkellmu fuq il-ħruġ mill-Unjoni Ewropea ta' pajjiżna u ta' pajjiżi oħra. Se nitkellmu fuq l-Ingilterra, iva, għax dik ħaġa li tolqotna immedjatament. Imma l-importanti li ngħidu li Greenland Hija l-ewwel pajjiż li kienet membru tal-Unjoni Ewropea u li l-poplu ddeċiedi li joħroġ u fil-fatt ħareġ mill-Unjoni Ewropea, kif għedt fin-1985. U dan huwa tajjeb għaliex xi snin ilu aħna konna insistejna illi dak li jagħmel il-poplu ta' Greenland għandu jagħmlu il-poplu tal-gżira ta' Għawdex u għedna, jekk Malta il-maġġoranza trid tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, ikun tajjeb għall-Għawdxin li jaħsbu li jkollhom l-awtonomija minn Malta, ikunu ma' Malta imma awtonomi, u jagħmlu bħall-poplu ta' Greenan joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Għaliex? għax il-regoli, limitazzjonijiet u xkiel tal-Unjoni Ewropea, jekk Għawdex joħroġ mill-Unjoni Ewropea, ma jkunx iktar jorbot lil Għawdex, il-limitazzjonijiet, il-liġijiet, l-ixkiel tal-Unjoni Ewropea. Ara filwaqt li Malta tkun marbuta bir-regoli tal-Unjoni Ewropea, Parti minn Malta li hi Għawdex tkun libera, ħielsa u tista' tbiddel it-taxxi, tneħħi l-VAT, tneħħi kwalunkwa regola tal-Unjoni Ewropea għax tkun barra mill-Unjoni Ewropea u dak tkun l-aħjar sitwazzjoni għall-Għawdxin għaliex filwaqt li jkunu parti minn Malta jkunu qed igawdu libertà sħiħa li jmexxu l-gżira tagħhom mingħajr il-kundizzjonijiet li tagħmel l-Unjoni Ewropea, mingħajr il-xkiel tal-Unjoni Ewropea, mingħajr il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u tista' tvarja kemm trid ir-regoli tagħha u tgħix fil-libertà kif qed jgħixu l-poplu ta' Greenland meta ħarġu mill-Unjoni Ewropea. Issa li qed nitkellmu fuq ħruġ mill-Unjoni Ewropea, ma nistgħux ma nitkellmux fuq is-sitwazzjoni llum tar-Renju Unit, fejn hemmhekk hemm kwistjoni kbira dwar se mhux jekk ir-Renju Unit joħroġx mill-Unjoni Ewropea, għax dak diġà deċiż tliet snin ilu fir-referendum li sar fir-Renju Unit fejn b'maġġoranza ta' fuq minn żewġ miljuni vvutaw li r-Renju Unit għandu joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Imma l-kwistjoni li hemm hija dwar se jkunu r-relazzjonijiet tar-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara li l-Unjoni Ewropea, wara li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Issa kif kulħadd jaf, il-Gvern preżenti tar-Renju Unit huwa deċiż illi r-Renju Unit għandu joħroġ mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Ottubru li ġej. Se jsiru attentati kbar. fil-Parlament tal-Renju Unit biex ma jħallux li dan isir jekk ma jintleħaqx ftehim mal-Unjoni Ewropea, bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Issa, meta l-Parlament jiddeċiedi li r-Renju Unit ma joħroġx jekk ma jilħaq ma jsirx ftehim, jiġifieri joħroġ mill-Unjoni Ewropea imma bi ftehim, Dan ikun ifisser illi jekk il-Parlament jorbot lill-Unjoni Ewropea, lir-Renju Unit b'dan il-manjiera, li l-Unjoni Ewropea tkun f'pożizzjoni li tiddetta hi x'ikun il-ftehim u l-Gvern tar-Renju Unit għandu raġun illum jinsisti illi m'għandhiex ir-Renju Unit tkun marbuta illi bilfors irid isir ftehim għall-ħruġ tal-pajjiż mill-Unjoni Ewropea għaliex dik ir-rabta tfisser li l-Unjoni Ewropea timponi hi l-kondizzjonijiet li trid. U fost dawn il-kondizzjonijiet l-iktar ħaġa li tolqotna hija din, se jiġri mill-prodotti tar-Renju Unit fis-swieq tal-Unjoni Ewropea. Illum dawn jistgħu jidħlu mingħajr tariffi, mingħajr xkiel ta' dwana. Issa ninsew il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u nikkonċentraw fuq pajjiżna. Il-prodotti tar-Renju Unit jidħlu f'pajjiżna mingħajr xkiel ta' dwana u mingħajr ebda dazju fuqhom. Jekk ma jsirx il-ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, jidher, jidher, li l-Unjoni Ewropea se timponi li d-dazji fuq il-prodotti li joħorġu mir-Renju Unit għas-swieq tal-Unjoni Ewropea. Mela, il-prodotti tal-Renju Unit li jinbiegħu hawn Malta, jekk tkompli din il-politika f'tifuża tal-Unjoni Ewropea li timponi d-dazji fuqhom sempliċement għax l-Unjoni għax ir-Renju Unit ma jkunx ftiehem magħha u ma tħallix illi dawn il-prodotti jkomplu jidħlu fis-swieq Maltin għall-konsumaturi Maltin mingħajr dazju jkun ifisser illi l-prodotti Ingliżi li l-poplu Malti jixtri kollha jorow bil-prezz għax ikun hemm id-dazju fuqhom li timponi l-Unjoni Ewropea b'dik li hi magħrufa bħala l-common external tariff, jiġifieri d-dazji li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimponu fuq prodotti li jidħlu fis-swieq tal-Unjoni Ewropea minn pajjiżi li jkunu barra mill-Unjoni Ewropea. Mela l-politika skifuża tal-Unjoni Ewropea, u sfortunatament Malta qiegħda tieħu sehem f'din il-politika, se tfisser li l-prodotti tar-Renju Unit li jinbiegħu fis-swieq Maltin għall-konsumaturi Maltin, għall-Maltin u Għawdxin se jogħlew fil-prezz u, li huwa iktar agħar, min se jieħu d-dazju? Mhux il-Gvern Malti, għax dak ikun dazju li jkun dovut, irid imur għall-Unjoni Ewropea. Mela l-poplu Malti se jħallas prezzijiet ogħla. U ż-żieda fil-prezzijiet mhux se jgawdihom il-Gvern Malti, il-poplu Malti, imma se jmorru għall-Unjoni Ewropea għax huwa dazji li l-Unjoni Ewropea timponi fuq il-prodotti li jidħlu fis-swieq tagħha. Jiddispjaċina li ma għandniex iktar ħin biex inkomplu nfissru din is-sitwazzjoni. Nispera li jkollna okkażjonijiet oħra fil-ġimgħat li ġejjin. Nirringrazzja lil sieħbi li ħa sehem, nirringrazzjakom li qgħadtu ssegwuna u nitolbukom tkomplu ssegwuna kull nhar ta' Ħamis. Fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija, il-programm ikollu repetizzjoni s-Sibt. U nfakkrukom dejjem biex taraw il-websajt tal-Front ma' Tun Irqumu u tas-CNI. Insellmulkom.